Cwsg. Mae'n gallu bod yn un o'r pethau anodda i ddod i arfer hefo ar ôl chi gael eich babi. Mae'r wythnosau cyntaf yn blur o nosweithiau di-gwsg a trio cofio pryd oedd y tro dwytha i chi gael eich forti wings. Peidiwch â poeni, da ni yma yn mam, dad a magu yn trio dod o hyd i'r tips gorau i chi a'r atebion gorau i chi gael gwneud y mwyaf o'ch cwsg yn ystod y dyddiau a'r blynyddoedd cyntaf ar ôl chi gael plant. Yma, hefo fi heddiw, mae gen i ni arbenigwraig ar gwsg, Rhian Mills, o'r Ested Mama, a tad sydd wedi bod drwyddi t- tair gwaith. A a... Owls a cerddor. O ia. Owls Gwynedd. Rhian dwi isio dechra efo chdi efo'r cwestiwn cynta a gofyn pa mor bwysig ydi cwsg? Ma'... Ma' hwnna'n gwestiwn mawr i ofyn. Yndi yndi ond ma'n bwysig iawn yn enwedig i oedolion i fel bo' ni'n ca'l yr cwsg bo' ni angan bob nos. oherwydd mae hyn yn gallu effeithio ar ein iechyd, um, ar ein iechyd meddwl, um, os da ni ddim yn cael digon o gwsg, mae'n meddwl fod ni'n mwy debygol o cael damweiniad. Mae'n gallu effeithio perthnasau ni hefyd, mae'n gallu effeithio sut da ni'n teimlo, ein mwd, felly mae ddim cael digon o gwsg yn gallu effeithio ni lot. Yym hefyd gyda plant felly does 'na ddim ymchwil yn dangos fod yy diffyg cwsg yn amharu ar babis ond ma' 'na ymchwil un- yn dangos fod plant ysgol yym os dydyn n'w ddim yn ca'l digon o gwsg ma'n gallu effeithio n'w yym y ffordd ma' nw'n dysgu yn ysgol er enghraifft.
D- dwi isio myn' nôl 'wan i be' o' chdi'n sôn am pa mor bwysig ydi cwsg i oedolion. Yym a dwi me'wl un o'r petha odd yn sioc mawr i'n system i pan gesh i'r plant oedd ti'n mynd o berson eitha rhydd sy'n gallu mynd i'w gwely n'w a cysgu am wyth awr y noson a wedyn ti'n dod a'r fabi 'ma adra sy ddim yn cysgu am wyth awr ar y tro ma' n'w isio mwytha ma' n'w isio cysur drw'r nos a ti'n ga'l llai a llai o gwsg sut dylia rhieni ymdopi t'od fel chdi'n deud ma'n effeithio ar iechyd meddwl o's gen ti ryw fath o dips ar sut dyle rhieni ymdopi yn ystod yr cyfnod cynta 'na? Ie ma' pawb yn deud yndydi sleep when the baby sleeps a ma' pobol yn kind of chwerthin ar hynny achos pan ma'r babi yn cysgu ma' gen ti pethe eryll ti isio neud er enghraifft yn enw- yn enwedig os ti'n mam a adra... Hmm. ...ar ben dy hun t'wod ti isio ca'l cawod ti isio mynd i'r toilet ti isio ca'l rwbath i bwyta ti isio da- tacluso'r tŷ chydig bach yym ond mae o yn tip dwi'n deud yn enwedig pan ma'r babi yn mynd i cysgu amsar gwely yn lle jyst aros i fyny a a ca'l yr amser 'na i gwylio'r teli ne' beth bynnag yym mae o'n syniad da jyst i fynd i gwely pan mae'r babi mynd i gwely er mwyn cael yr cyfnod cyntaf yna o cwsg. Um, hefyd yn meddwl fod yn bwysig i trio peidio cymharu dy hun i bobl eraill achos mae yna gymaint o sôn amdano, twr mae'r babi mynd i cysgu trwad pan maen nhw'n um, twr pedwar mis, pum mis, chwech mis, pan ti'n stopio bronfwydo, pan ti'n rhoi solid iddyn nhw, Um, a mae'n bwysig rili really cofio fod hmm. babis yn deffro lot, so dwi'n meddwl fod lot o'n efo amdan just um, lywrio'r expectations really, a peidio kind of teimlo'n ddrwg amdan dy hun a beth ti'n neud yn wrong neu so, hmm. ydy hmm. babi chdi wedi torri er enghraifft so, beth sy'n bod efo babi yeah. chdi. Um, mae'n bwysig gwybod fod o'n normal fod babis yn deffro lot a fod ti ddim Ia. Ar ben dy hun. Yym felly pethe fel ca'l allan yn y dydd t'wod mynd i grwpia' a cyfarfod efo mame eryll fel bo' chdi ddim yn teimlo mor unig. Dwi me'wl bo' hwnna'n rhan mawr ohono fo. A hefyd dw- dwi licio be' o' chdi'n neud odd paid â cymharu dy hun. Achos dwi me'wl nesh i ddisgyn lawr y trap yna. Hmm. yn ystod y dyddie cynnar lle o'n i fatha p- pa- be' s'bobol eryll yn cysgu a 'dyn fi ddim t'wod ond 'di o'm otsh ma' pob un plentyn wahanol. Ie yn union. A dwi'm yn me'wl bo' fi 'di cysgu yn iawn tan odd 'yn mab fenga fi'n bedair oed t'mod b- bod o gallu cysgu noson cyfa. Oes jyst yn gwend efyd 'de os neb yn onast na? Na dyna 'di peth 'de? A 'dan ni well dyddia 'ma dwi me'wl na 'dan ni rioed 'di bod am fod yn onast. A fel ma' bobol yn gofio fi o hwnna 'di boi ynde fatha o ie ma' n'w werth dim byd tydi? Yndi weithia'. Ia. Yndi weithia' yndi? Hwnna 'di fatha y bit ti'n ga'l fel reward ond ma'r gweddill yn gallu bod yn rili anodd. Yndi. Ie. Ma' cysgu yn y cychwyn 'na yn union be' ti ddeud fatha ma' pawb ma' bob plentyn yn mynd yn wahanol hefyd dydi? Yndi yn union.
So so ti'n mynd i goro mynd efo be' bynnag sy'n gweithio i chdi a 'dan ni'n lwcus iawn odd y ddau 'non ni'n gellu bod adre yn y cyfnod cynta 'na ond A hynna 'di'r thing 'ma 'de yr cyng- y cyngor ti ga'l gen loads o rieni gwahanol. Ti fel paun dim myn' 'da fo. Ie. A wedyn ti sylweddoli o na ti jyst gor'o' neud beth Be' sy'n gweithio i chdi 'de? Be' sy gweithio i chdi 'de? Ia.
A 'dyn a fel ti'n deud fatha dwi 'di disgyn mewn i'r trap 'na o we- witsh watsio teli like o gennon ni ddwy awr. Aros i fyny. Gennon ni ddwy awr.
Ie. A a ma'r naps yn mynd o ma' nap y babi mynd o fatha hanner awr weithia i dwy awr weithia a wedyn ti me'wl oce faint o amser gennai a dwi'n gellu ca'l cawod a dwi'n gellu... Ie ie. ...neud wbath i fi'n hun. Ond ia m- ma' cy- ma' cysgu'n e- enwedig yn y dyddia' cynta 'na... Ia. ...o'n i o'n i'n deffro fyny sbio ar y babi. Hmm. Be' 'dan ni 'di neu'? Ie fatha dwi 'di prodiwsio.
Ia dwi gwbo. Ond dwi cofio o'n i ar ôl ca'l yr mab fenga odd o methu cysgu os na odd o'n 'ym mreichia' fi ond o'n i mor ofyn rowlio drosto fo. Hmm. A fatha ei bod o methu anadlu. O'n i jyst yn ista 'na'n gafal arno fo'n sbïo arno fo a swn i'm yn cysgu. A 'dyn dwi cofio mynd at doctor a jys bo' fatha o dw- dwi methu cysgu achos dwi jys gafal... 'Di babi 'im yn cysgu os na bod o'n breichio fi a dwi ofn dwi ofn rowlio drosto fo. Hmm hmm. Ond odd y doctor fatha ma' hynna'n hurt bost ti angan cwsg. Kind of on' ma' raid bo' 'na ryw reswm pam o' chdi neu' hynna efyd... Oedd. ...fatha dwi'n trio meddwl bob tro fatha be' sa ni 'di neu' fatha deg mil o flynyddodd yn ôl. Ia. Ie. Ond be' be' fysa n'w 'di neud o' gennon n'w matres o'dd e... Na yn union ma'... Ti weld ma' 'na wbath grefyddol am hynna ma' siŵr does? A ma' hwnna'n coping strategy arall ydi cyd cysgu achos ma' ia ti'n clŵad pethe drwg amdan cyd cysgu ond fel ti'n deud o'dd o'n hollol normal a mae o dal yn yn yn lot o gwledydd yn y byd Yym t'wod a ma'n ffordd rili da achos ma'r babi wrth ymyl chdi ma'r babi yn ca'l y cysur a wedyn 'dach chi gyd yn ca'l mwy o cwsg os 'dach chi'n neud o'n saff a... Ie. ...dwi gwbod dydi o ddim i pawb yym ond ma'n gweithio rili da i lot o bobol yndydi? Yndi dwi me'wl dyna nesh i sylwi wedyn oedd mae o'n saffach bo' fi'n o leia cysgu hyd yn o'd bo' fi'n cysgu'n ysgafn a bod y babi wrth 'yn ochor i yn 'y mreichia' fi'n saff. na bo' fi jyst ddim yn cysgu achos fel ti'n deud os ti ddim yn ga'l digon o gwsg dyna pry' ma' damweinia'n digwydd wedyn. Wel ie. Fatha... Os ti'n gyrru yn y car ne' rwbeth y... Ie. ...y diwrnod wedyn a ti ddim 'di cysgu. O ie. Ie ma'n beryglus. Ydi ie. Shwt yy lle dwi 'di bod? Ie. Dwn i methu yym odd odd gennoch chdi neg- next to me bed? Nag oedd. Na ma' hynna'n game changer os ti'n gellu ca'l un ond d- o'n cofio fatha ti gallu ca'l problem efo cefn efo heina 'fyd achos ti fatha Wyt. Ww. Dal o allan o rheina yn hytrach na ca'l n'w yn dy ringo di. Ma' 'na gymaint o f- yy gwanol betha sydd yn ma' pawb yn mynd i gor'o' ffeindio le n'w 'u hunan a dwi me'wl hynna 'di'r unig gyngor swn i'n rhoid ŵan fatha gan dda ffeindio be' sy'n gweithio i chdi a yr un yr un rili dw- ma'n anodd grando ar lot o gyngor achos ti 'di blino... Ie. ...ond un yy yr un rili da fatha aru ni drio cychwyn yn y cychwyn o'n i'n teimlo rhyw fath o um, guilt bod Gwenan ddim yn cael cwsg. Yeah. So o'n i'n trio fatha neud bob dim oedd hi'n neud a wedyn ar ni sylweddoli yn enwedig efo'r ail blentyn fatha cysga pan ti'n gallu a o'n i jyst fynd allan o sinc cysgu fo'n fatha os, os dwi'n gorau cysg cael nap yn prawn na i neud os ti'n gallu neud adag yna ag na di newn ni'm gweld 'yn gilydd am few days ond fydd o'n fine. Ie. At least wedyn fyddan ni'n rested. Ie. A hefyd hi hi odd y fam odd 'i'n bronfwydo so o- os t'o' os o- os odd 'i hi angan mynd am nap o'n i'n gellu neud y stwff tŷ a ballu on' fel dwi'n deu oddan ni lwcus iawn o'n i'n gellu bod adra am gyfnod hir 'de. Hmm. Dwi'm yn gwbo sut ma' mam yn neud o pan ma' y rhiant arall gorod mynd off i weithio ar ôl cwpwl o weeks ma' wnna'n... Hmm. ...frawychus i dwi me'wl 'de. Hmm. Hmm. Ond ie ma'n naturiol hefyd dyddie 'ma achos o gwaith a... Yndi. ...a petha felly. Ia dyna 'di o. Yn ystod y dyddie cynnar 'na dwi'n myn' nôl 'wan o' chdi'n sôn ar y dechra nathoch chi sefydlu rhyw fath o routine ydi routine yn ddefnyddiol pan ma' n'w mor ifanc 'ta ydi werth jyst gweld su' mae'n mynd? O'dd Gwenan yn strict odd gen i fatha... Ia. ...ma' n'w angen ca'l nap rhwng y cyfnod yma yn y diwrnod ma' n'w angen car nap bellach ymlaen. Dwi me'wl pan ma' nw'n fach fach ma'n anodd yndi? Yndi. Ond fel ma' nw'n dechre mynd yn hŷn o' Gwener fatha reit 'ce. Ma'n a wedyn os ddath e a wedyn odd diwrnod yn gorod ca'l 'i cynllunio rownd y nap. Dwi'n cofio hwnna. Oedd e?
O na fedrai mynd i siopa 'wan. Ia. Mm mm mm.
A siwrne car. Ia. Yn ca'l eu taimio iddyn n'w cysgu. Ia. Ia.
Oedd rhieni fi yn Ffestiniog ar y pryd ag o'n i'n cofio fatha o'n i'n gor'o' ffonio n'w bora fatha Ella oedd e'n un ar ddeg, ella oedd e'n un ar ddeg, dwi'm yn gwybod, mae'n dibynnu pryd mae hein yn dechrau fflagio, ond ie, yeah, so mae bob dim, mae dy fyd yn mynd rownd y cwrs, ynddi? Ynddi, mae o.
Ynddi. A dwi'n meddwl pan maen nhw'n fach, mae'n bwysig jyst i dilyn cues nhw a go with the flow mwy, um, a peidio fod yn rhy caught up efo rhyw routine strict achos weithia' ma' hynna'n gallu stressio rhieni... Ie. ...allan hefyd ti gwbod os ti fatha o gosh ma' n'w fod yn cysgu rŵan ond dydyn n'w ddim. Ia. Yym ond fel ma' nw'n mynd yn yn hŷn fatha er enghraifft ryw chwech saith wyth naw mis yym ma'n mynd yn bwysicach i ca'l chydig bach mwy o structure i'r dydd a routine. yn enwedig unwaith maen nhw'n naw mis ac yn hun, uh, mae'n helpu setio circadian rhythm nhw os maen nhw yn deffro ac yn cysgu ac yn bwyta prydoedd nhw hefyd o gwmpas yr un un amser bob dydd. O, oh, so mae hynna'n gallu helpu um, cwsg babis ac yn wir i ni fel oedolion hefyd. Ge- sorry, dwi'n mynd i swnio'n hollol dwp wan. Be di circadian rhythm? Yr body clock. Ah. Yr natural body clock felly ma' hwnna'n gallu helpu efo yym ansawdd cws chdi dros nos. Ah. So fatha trydydd album Pink Floyd ne' wbath yndi? Yndi. Dwi ddim is nodi wnna. Peidio â neud albym nesa.
Ie ma' body clock 'n un rhyfedd efyd yndi achos ma' e- yym y tymhora 'da ni... Ti'n mynd efo'r tymhora 'fyd dwyt ma' ma' tymhora'n gallu newid patrwm cwsg y plant a ma' n'w mynd yn dywyll a so 'da ni'n byw mewn tai ŵan so m- ma' hwnna'n kin' of mynd hefyd yndi s- enwedig os ti roid yr... Y blasu blinds... ...blinds mynd lawr ie ie. Ie ie ie. So ond ond ti gallu 'di wnna gallu bod yn ddrwg neu? Yym dwi'n deud fod o'n peth da rili so ma' ca'l o gwmpas 12 awr o golau yn y dydd ac o gwmpas 12 um, awr o'r tywyllwch yn y nos um, eto yn gallu helpu gosod yr, uh, yr body clock. Oh, so mae'n dda i cael allan gymaint o fedri di yn y dydd i cael yr awyr iach a good exposure i broad spectrum daylight a hmm. wedyn cadw'r llofft mor dywyll a fedri di rili. Hmm. Yym achos os o's unrhyw gola yn dod i fewn ma' hwnna'n gallu amharu ar lefelau melatonin ni. O ran yym be' o'ch ti'n neud fan 'na efo tywyllwch sy'n ma'n gallu helpu efo cwsg be' os ma' gen ti blentyn sydd ofn twyllwch?
Ie so ma' hwnna yn ma'n digwydd lot yndydi? T'mo' 'di plant ddim yn hoffi'r tu fellwch a dyna pa bryd swn i'n deud i ca'l gola' bach felly night light er enghraifft yym a gneud yn siŵr fod o yn lliw oren neu yn lliw coch. O reit. Felly 'di'r lliwie yna o gola' ddim yn amharu ar lefelau melatonin.

Ie. Dwi siŵr bo' fi 'di dwyn rei o melodies Ifan i i Iwan i caneuon Nesh i anghofio am Iwan dwedwn i. O ma' wnna'n dda doedd? Ie. Os odd hwnna'n dod efo white noise a bach o yym ganeuon doedd? Odd gynno fo gwahanol synau yndoes? Oedd. Ar dibynnu ar pa coes. Ond odd yr un cân yn rili diddorol achos odd o ddim yy odd o ddim yn fatha patrwm odd o mewn amser ne' be' fela fatha di di fatha melodi rili random a dryms o's 'na ryw fath o ymchwil efo pa fath o gerddoriaeth sydd yn helpu efo cwsg? Ma'n dibynnu rili ar gwahanol bobol so ma' rai pobol jyst yn hoff- hoffi fo yn hollol ddistaw i cysgu yym a ma' rei pobol yn hoffi sŵn cefndir a swn i jyst yn deud i trio petha gwahanol i pobl gwahanol ac i babis a plant gwahanol. Mm. Um, mae sŵn cefndir yn gweithio'n dda i gallu helpu ni ymlacio, um, yn enwedig sŵn pink. Um, felly mae ma hwnna wedi cael ei dangos i roed ni fewn i, i cwsg dwfn.
Sŵn pink sydd wedi gweld sŵn pink So, white noise ydy yr fatha yr industry, standard industry term amdan unrhyw fath o background noise ond yr wir ydi ma' 'na gwahanol yym lliwie o sŵn. 'Ce. Felly ma' 'na yym green noise brown noise a pink noise yym so ie so ni'n arbrofi rili a gweld... Hmm. ...be' sy'n gweithio i i... O'n i'n dwi'n cofio yym y rheswm o'n i isio chdi ar hwn efo ni heddiw dwi'n cofio ga'l sgwrs efo chdi am yr gwahanol syniad 'ma a nath pink noise achub fatha dim achub ni on' nath o helpu ni gymaint pan odd y plant yn fach achos odd o rili yn setlo n'w lawr i gysgu lot haws na 'im byd arall nesh i ffindio. Ie. O'n nw'n gor'o' bod yn oedran penodol cyn ga'l o 'ta? Yym swn i'n deud i disgwl tan ma' nw'n chwech mis. Ia. Oherwydd mae o yn gallu gyrru plant a babis i fewn i'r cwsg dwfn yym felly t'od 'dan ni ddim isio bod yn kind of artificially gyrru babis i mewn i cwsg dwfn yeah. achos mae deffro lot tan maen nhw'n chwech mis yn um, twod, mae'n bwysig iddyn nhw a mae'n mae gallu helpu nhw aros yn saff hefyd.
Da.
Dwi'n obsessed efo Sihiluli Mabi y gan. Ma'n Gwenan yn canu fo bob nos i'r plant ma' n'w ddeg wyth a pump ŵan a ma' n'w gor'o' ca'l say hello gan Gwenan specifically dim fi. Aw. Fatha dwi'n ca'l 'yn nhalu i neu' hyn chi. That's it. Dach chi ddim isio glŵad o gynna fi. Ma' nw'n glŵad o gynna hi ond yym s- ma' 'na wbath am dan y ffaith bo' 'na melody syml yno fo. So pedair no- pedwar nodyn 'di say hello ond dim ond yn mynd i'r pedwerydd nodyn bob yn hyn a hyn ma' lot o ganeuon gwerin Cymraeg yn debyg.

'da- 'dan ni gyd yn ff- t'o' 'dan ni'n gweithio off vibrations dydan fatha pobol on' ma' ma' 'na dwi i fi ma'n jyst amazing bo' 'na caneuon yn gallu gyrru plant off i gysgu. Yn enwed- yn enwedig pan ma' nw'n fach 'chos 'dyn nw'm yn gw'o' be' 'di cân rili na 'dyn ni? Na. Ma' n'w jys licio'r sŵn ag yn a pan ma' nw'n babis. Ond o'n i 'di clywad rwbath dwi'm yn gwbo lle dwi 'di darllan hyn neu dysgu am hyn bod o rwbath ma' cân sydd yn ailadrodd neu geiria' sy'n ailadrodd patryma ne' wbath dyna sydd yn ca'l n'w i gysgu. O oce. Achos o'n i 'di neu' ryw gân Ti'n neud e fynny? I fatha mae o'n ofnadwy mae o fatha swn i'm yn rhannu fo ma' mor ofnadwy. Ond mae o'n ca'l 'yn mhlant i i gysgu'n syth. Ia. A mae o jyst fi'n erfyn ar y plant ydi o fatha plîs plîs dos i gysgu. Dyna'r oll ydi'r gân. Ond mae o'n setlo n'w i gysgu achos bo' fi'n ailadrodd o yn llais hi ydi o ond dy- t'od be' dwi fe'wl rwtsh ydi'r Ond d- dwi'n gwel' hynna rili diddorol rhwbath am patrym- ydi o ydi hwnna'n thing? 'Tha fi sy'n neu' hynny fyny 'wan. Dwi'm yn siŵr i fod yn onest dwi meddwl fod lot ohono fo'n debyg i fod yn llais ti ti gwbod ma'n llais ma' nw'n nabod yndydi yr un peth efo efo gwraig ti a ie dyna be' ma' n'w 'di nabod ers ma' n'w 'di bod yn yn bol mam ynde ma' nw'n cyfarwydd efo'r llais so falle 'na dyna be' 'di o mae o jyst yn roid cysur iddyn n'w yym ac yn helpu iddyn n'w ymlacio achos dyna be' ydi cwsg ynde dyna be' 'di syrthio i gysgu ydi i ymlacio yym so t'wod efo plant sydd yn stryglo i fynd i gysgu dwi'n ffeindio fo'n well i i dim deutho n'w dos i gysgu ond i deutho n'w jyst cau llygaid ag ymlacio achos wedyn mi neith Ia. Cwsg dod yn naturiol. Ti wedi ffeindio allan yn ddiweddar dwi dwi caru'r thing 'ma. So ti bod y thing efo cyfrif defaid dwi myn' i gysgu so y rheswm ma'n gweithio yn ôl y sôn ydi bo' chdi neud llygad chdi fynd rownd ia? O reit oce. So fe cyn defaid yn mynd drost y thing a ma'n un o'r techniques fedri di ddefnyddio ydi dal i neu' rowlio dy lygid di gwmpas tan ma' nw'n blino. Waw.
Ond pan Pan o'n i'n neud o so os dwi'n deutha chdi feddwl am afal yn dy ben o'n iawn ti'n gweld afal yn dy ben. Oce. Ti'n gweld afal ti'n gweld... Ia. ...llun o afal. Do. O'n i'm yn gwbo hyn tan yn ddiweddar ma' gennai thing o'r enw aphantasia dwi'm yn gweld dim byd yn 'ym mhen. Gen- fedrai ddal concept wbath yn 'ym mhen dw'm gwbo be' ma' afal yn edrych fel ond dwi'm yn gweld yr actual afal. Oce. So pan o'n i'n cyfri defaid yn mynd drost ffens do'dd llygid i ddim yn symud ag o'n i fatha pam ma' pobol deutha chdi am neu' hyn 'di o'm yn gweithio ond dyna be' 'di o so ma' ma'r... Bo' bo' bo' d- bo' chdi methu actually gweld y defaid yn... Ie dwi'm yn gweld y defaid so pan ma' nw'n neidio drost y ffens 'di llygad fi ddim yn symud i ddilyn n'w mynd drost y ffens. Waw.
neu Clwyd neu be bynnag ti fod so odd o'm yn gweithio i fi so fatha ma' petha' fela'n go- bwysig i ma' ma' tua un mewn deg neu un mewn ugian o bobol efo aphantasia ma'n debyg i'r inner monologue sgin ti rywun i siarad efo chdi? Oes?
Oes dwi'n cymyd oes. Llais chdi 'di o neu llais rywun arall? Dwi'm yn gwbo.
T'gwel' d- 'dan ni'm yn so- 'dan ni'm yn sôn am y petha 'ma efo'n gilydd so 'dan ni'm yn gwbod as in... Na. ...genna i ddim llais o gwbwl genna i ddim llynia o gwbwl genna i di- ma' breuddwydio dwi gwbo fi 'di ca'l breudd dwi gwbo be' o'dd o amdan ond do'n na'm llynia. Jyst concept o breuddwyd. Waw. Ie.
Cŵl 'de?
Ma' ynna'n cŵl. Ond fatha ma' ynna'n bwysig gofio os gen ti plentyn ifanc a ti'n deud t'o' trio techniques ma'n fatha dda gwbod pam ma' nw'n gweithio dydi? Yndi. Yndi. Ma'n debyg. A gwbod fo' n'w ddim yn mynd i fod yn gweithio i pob un plentyn achos ma' pob un plentyn yn wahanol. Ia. N- ie.
Hwnna ddim yn gwithio efyd yy yy dychmyga dy hun ar draeth ma'r llanw'n dod yn ôl yy mewn ag allan a ti'n clŵad y sŵn a petha. Fedri di ddim pictio ddim byd. Waw! Dwi ddim yn relaxed at all ma' ynny'n itha stressful os dwi'n onast.
So ti methu mynd i fatha'r meditative states na? Mewn ffyrdd gwahanol 'de.
Ia. Ie. Ond dim wrth dychmygu. Garddio.
Dyna... Garddio dyna hmm. ti'n...
Awyr iach yn bwysig fynd i. Ca'l ca'l n'w ond s- odden ni'n sylwi hynna lot pan odd plant yn allan yn chwara a ia defnyddio egni 'chos dyna 'di o we- hefyd mewn ffor 'de fatha... Ia yn union.
...machines ydan ni 'de? Ia.
A pan ma' nw'n rhedeg allan o egni dyna pryd 'dan ni angen cysgu. Ia ma' fengach fi fod y rheswm dwi yn gneud be' dwi'n gneud rŵan achos odd yr hyna yn reit dda yn cysgu. Ia. Ag o'n i'n teimlo o dwi'n gwbo be' dwi'n neud rŵan t'od fyddai'n fine on' wedyn nath yr ail cyrradd a mae o jyst yn cymeriad hollol wahanol. Ia. Yym. i'r un hun ac mae o'n llawn egni a 'dyn ni jyst yn deud mae o fatha ci 'dan ni jyst angan mynd â fo yy bob dydd 'dyn ni jyst angan ca'l o allan a neud ymarfer corff. Ie. Yym a ma' hynna'n helpu gyda cwsg a ballu. Yndi mae o ond ma'n helpu pob un plentyn ma'n bwysig ca'l ymarfer corff achos ma'n helpu ni syrthio i gysgu yn gynt. mm. um, oedolion, babis a plant.
Wyt ti'n gweld cynnydd wan mewn plant sy'n methu cysgu? A os na berthynas rhwng hynny a defnydd sgrîns o ran fel o'ch chdi'n ddeud golau glas, ydy plant ddim yn gallu switch off gymaint wan ac yn mynd i'w gwlau'n hwyrach?

Mae'n cael dau effaith rili yn dydi achos wel neu tri effaith rili achos o un ydi yr yr gola glas felly yym ma' hwnna'n gallu amharu ar lefelau melatonin a meddwl fo' nw'n cymryd mwy o amser i syrthio i gysgu amser gwely. Yym ond wedyn mae o yr amser ma'n cymryd i ffwrdd ohonyn n'w yym o be' 'dyn ni newydd sôn amdan mynd allan t'od yn lle bod yn mynd allan yn yr awyr iach yn gneud ymarfer corff yym ma' nw'n styc ar y sgrîns a dwi meddwl y trydydd ydi yr yym yr one to one time 'na efo y rhieni a yr amser jyst i bod yn yn interactio... Hmm. ...efo rhieni Um, achos mae hwnna'n gallu cael effaith ar cwsg, felly un o um, tips gorau fi rhannu ydy rhywbeth ar enw Love Tank. Um, felly dychmygu fod gan pob un plentyn, dwi'n gwybod os fedri di dychmygu. um, dych... Album gen rhywun arall, Love Tank. Ond,
ond dychmygu fod gen nhw tank um, o ddi fewn honyn nhw, fel um, tank petrol, ond Love Tank ydy o. Yym felly 'dyn ni angen gweithio ar llenwi'r tanc 'na fyny cyn amser gwely yym so ca'l yr amser one to one 'na yn gneud beth bynnag sydd yn mynd i i llenwi tanc n'w i fyny ag eto ma' hyn yn gallu yym bod yn wahanol yn dibynnu ar ar y plant rili felly ma' rhai plant yn hoffi snygls ma' rai yn hoffi chware yym ag ia jyst gneud yn siŵr bo' chdi'n llenwi fo fyny a wedyn Mae'n mynd i fod yn mwy debygol fod yn mynd i fod yn iawn wedyn hebdda chdi trwy'r nos. Os oh, mae o'n llawn dop. Um, cyn gwely, so ie, yeah, mae ma screens yn gallu tynnu o ddiar uh, pethau fel yna hefyd. So, uh, so mae y fwy amser ti'n dreulio yn llenwi'r love tank ma, Ma' hwnna'n helpu efo plant i gysgu'n annibynnol hefyd. Yndi yn union felly ma'n anodd i i rai y plant dychmygu yndydi am ca'l yr noson gyfan 'na hebddat ti. Hmm. Yym ma'n gallu bod yn peth mawr ond ia os ti'n llenwi fo fyny gymaint a fedri di yn y dydd t'wod ca'l yym periods wedi dotio trwy'r dydd a wedyn ffocysio arno fo cyn amser gwely. Um, ie, yeah, maen nhw mwy debygol wedyn a gallu para yr noson heb ti.
O ran cwsg a mynd yn ôl i fatha pan ma'r plant yn ystod y blynyddoedd cynnar 'na Yym weithia' ti'n teimlo fatha bo' chdi mynd i rwla efo cwsg a ma' dy blentyn di'n dechre ca'l routine a ma' n'w dechre cysgu ond wedyn bam ma' 'na ryw fath o regression lle yy mae o'n neud efo oedran neu mae o'n neud efo hel dannedd a ti nôl i lle odda chdi lle ti'n colli'r cwsg. O's 'na unryw tips neu neu t'wo' be' wyt ti'n ddeud wrth rieni sydd yn so't of hitio 'u dim hitio pen ar y wal beth yw deu- Ie ma'n teimlo fel 'a ie ma'n teimlo fel 'a yndi? Fe- 'C'os mae wastad yn dod ar ôl fatha couple o weeks da ynde? Yndi. Fatha yes 'dan ni 'di neili fo high fives all around a wedyn o naddo 'dan ni heb. Symud lawr eto.
Hmm. Ie dwi me'wl bod ma'n bwysig jyst cofio fod o yn t'wod dydi cwsg ddim yn linear felly mae o'n hollol normal i petha mynd i fyny ag i lawr a wedyn i fyny chydig bach mwy ag i lawr ag i fyny ag i ca'l yr blips 'ma. Yeah. Um, pan mae yna pethau developmental yn digwydd, felly yr, yr un poblogaeth mae pobl yn siarad amdano ydy'r four month, ynddo, four month sleep regression, um, ond hefyd mae'n gallu, um, mae cwsg yn gallu mynd backwards pan mae yna unrhyw fath o development yn digwydd, felly pan maen nhw'n dechrau dysgu sgil newydd neu fel ti'n deud pan maen nhw'n hel danedd neu mynd yn sal. So dwi'n meddwl yr peth pwysicach ydy jyst gwybod fod o yn mynd i fod yn siwrne lle mae yna knockbacks yn mynd i digwydd a um, just prepario dy hun amdano fo. Um, a jyst tri a cadw pethau mor gyson a fedri di mm. pan ti mewn period o regression. um, just trio cadw at y routine gymaint a fedri di really. Mm. A wedyn mae'n haws uh, i cael yn ôl i normal wedyn pan mae'n drosodd. A bod chdi ddim yn fethiant, fatha? Ie. Yeah. Hwna'n rhywbeth mor bwysig ei gofio, yndi? Yndi, mae yna dim bai chdi ydi o. Dydy o ddim byd ti di wneud. Um, mae o'n hollol normal, hollol, hollol normal. Pa mae'r er ymenydd, yr er babi yn datblygu, um, twod, ie ma' cwsg yn ca'l knock ma'n ie ma'n digwydd. Ma' 'na lein yn pet two dwi hyd yn cofio pet two dim pet one. Ma' pet one yn ffilm gwell on' ma' 'na lein yn pet two sy'n amazing. So ma'r ci bach 'ma fatha ar dw- traed y dŵr fel 'a a wedyn ma'r ci arall ar cefn y gwch a mae 'i deu' you're doing great! Wel, not really, but you're not drowning and that's something! O ma' hwnna... Ma'n brilliant o lein i bywyd in general 'de fatha as long as bo' chdi'n yy syfeifio. Ie treading water. Treading water ond 'dan ni gyd yn treading water ar ryw ar ryw lefel sa neb yn fatha fflotio drw bywyd nag oes? Na. Na. Yn enwedig efo plant ma'n un o'r peth gwersi mwya gei di dydi? Yndi mae o. Yndi. Methu bod mewn rheolaeth so ti gor'o' roid bach i ffwr'. Constantly does mae'n anodd i neud o. Mae o'n anodd ond hefyd ti wingiai wt ti 'de? Ia. Bob dydd fatha a yy ar ôl i fi ga'l plant nesh i so't of bod yn fwy empathetic ag annwyl efo fy rhieni i achos o'n i fatha ma' n'w dal y wingiai bob dydd 'dyn nw'm 'di arfar ca'l hwn 'di'r tro cynta ma' n'w erioed 'di ga'l plentyn tro ty- ti weld fel fatha... Ia. ...ma' nw'n dysgu bob dydd fel 'dan ni'n dysgu bob dydd 'di o'm otsh bo' nw'n oedolion a dwi me'wl bo' hwnna'n wbath rili pwysig i gofio fatha pan ma'n dod at gwsg neu be' bynnag 'dan ni jyst y weiniau. Sa neb yn gwbo be' ma' nw'n neud yn general yn bywyd na. Na. Go iawn fatha os ti fatha derwi fo lawr ma' 'na bobol sy'n erbyn nuclear ynni maes felly on' ma' agwedd chdi lyfli achos ti fatha ie ti gor'o' fatha jyst go cofio 'dio'm yn s- fatha fedri di'm deud o heddiw ma' hyn yn myn' i ddigwydd. Na. Ti jyst gor'o' mynd efo fo dwyt? Ma' pobol yn deutho fi yn amal o ma' plant chdi'n cysgu'n dda 'den bob nos a dwetha wel ie yy life happens ynde t'mod weithia' dydyn n'w ddim weithia' ma'r un fengach yn chware fyny amser y gwely yym Weithia' ma' 'yn hyna fi'n sleepwalkio yym ma'r un fengach weithia'n ca'l night terrors os ma' rili 'di blino so ma' fatha wel ie ran fwyaf o'r amser ond ie dydyn n'w ddim yn robots nac ydyn? A dwi ddim yn miracle worker swn i'n licio. Ie. Ma' pobol yn deutho fi hynna trw'r adag o fedri di gneud i plant fi'n cysgu dda a dwi fatha wel swn i'n licio gallu jyst weifio magic wand ond Ie dydi o ddim fel 'na c- nacdi? Ma' wraig yn athrawes hefyd a 'dyn fatha pan ma' hi'n colli tymer hi efo'r plant fatha be' ma' nw'n dysgu chdi neud yn ysgol? Be' amdani mewn ysgol? Na fi 'im yn oce ma'n iawn cario mlaen. Ti jyst gor'o' mynd efo'r sefyllfa dwyt? Wyt. o'n i'n dweud, o'n i'n lwcus, o'n i'n gallu bod yna i Gwenan, ond mae mam Gwenan yn byw drws nesau ni hefyd, a dda hi symud pan oedd y plant yn fengach, so um, os o Gwenan eisiau mynd i ffwr, oedd o'n i'n gallu, er enghraifft, uh, edrych ar ôl y plentyn, rhoi botel yn nhw. Dwi'n cofio'r noson gyntaf, odd Gwennan i ffwr' a'r siŵr 'na Hendw ne' wbath odd o. Un o ffrindie hi so odd hi 'di mynd i ffwr'. A wedyn odd 'i 'di ecsbresio so gen ti'r gadget 'ma ŵan does s- o- o- fatha am y am y diwrnod ne' ddau cyn mynd ar y Hendw 'na oll o'n i'n gweld oedd a wedyn o' 'na jyst doman o lle o'n i fresh yn y fridge a bagiau yn y freezer a dwi'n cofio fel fatha oce okay, fydda'n oce okay, fydda'n oce. Okay. A dwi'n meddwl, os dwi'n cofio'n iawn, eisiau i Eban o ddim yn un eto i festival number six. Ie. Yeah. Mel, dwi'n mynd i fod y boi hippie na. Dwi'n mynd i fynd â fo i Festival of the Six llond bag o'r o'r st- stwff 'ma i gyd y boteli ag yr pa- a a never again 'de. Bob tro o'n i'n mynd ffwr' wedyn o'n i jyst ista'n tŷ fatha yn Pee Tee Ess Bee fatha oce dwi'n barod i wbath fynd yn rong. Ond yym ia so ma'r support network yna'n bwysig i fynd i achos os odd y ddau o ni isio mynd oedd mam Gwenan drws nesa. On' ma' sefyllfa pawb yn hollol wahanol dydi so. Dwi cofio pan nesh i stopio bwydo ag odd o gymaint o gysur pan nathon ni gyrradd y pwynt yna ma' dim i fi o'dd yn gorod deffro goro nos wedyn o'n i'n gallu jyst deud 'tha Lewys o mae angan feed dos i roid e i fo. Ia. A odd hwnna gymaint o help achos odd o helpu ni yn y perthynas ni wedyn bod y ddau o ni ddim 'di blino gymaint a bod yr so't o' faint o gwsg oddan ni'n ga'l yn eitha cyfartal. Hmm ma' definly neu' gwahaniath 'chos t- yy ti mewn sync wedyn dwyt kind of. Wyt. A dy- a ti'n gwbod sut ma'r llall yn teimlo on'd wyt? Ie you're in it together. Ia. Ia. Ia achos mae o ma' yr cwsg yn gallu effeithio ar dy berthynas di fatha yn... Hmm. ...enfawr t'mo' so odd ca'l yr yr lefel dealltwriaeth yna a fo'n rhannu dim baich ond t'mo' yr cyfrifoldeb odd o yn help massive yym a nathon ni rili gweld ei fudd o yym ia.
Ma' 'na ma' 'na d- dwi licio y ffaith bo' 'na gadgets dyddia 'ma 'fyd fatha you and the sheep my Hummy be' arall o' gynno o' gynno ni'r goliada bach 'ma 'fyd. Ie. Yym night lights basically ond t'mod os sbïo nôl ma' siŵr T'od fel fel dwi'n cofio 'wan fatha ma' siŵr 'na gweinydd o' n'w gyd yn cychwyn a ma' siŵr bod yr... Hmm. ...ymchwil 'di digwydd a 'wan 'dan ni'n gwbo 'na oren ne' coch 'dyn n'w fod yym ma' Nel yn dal yn dod atan ni 'dan ni 'di give up arno fe rŵan so... Ia. ...gan y lons ma' Nel yn jyst js yn rocio fyny fatha gwall yn bo' man efyd. Reit dwi myn' i gysgu 'tha chi 'wan dwi 'di neud digon o'n gwely fi. Ond ia. So ie mae invest- os ti'n gellu os gen ti'r lle a gen ti'r arian mae investio mewn king size bed yn... Ie. ...ie. ...itha handi 'fyd dydi? Yndi. A t'o' be' oddan ni yn a- am b- pan nathon ni ddechra ga'l plant oddwn ni ddau ddeg tri ddim hefo jopsys a odd gennon ni oddan ni 'di ca'l gwely o Gumtree am fatha twenty quid king size bed am twenty quid her yn IKEA ond nath o weithio iddo ni mor dda yn ystod y blynyddodd cynnar 'na achos odd y plant jyst yn dod i fewn ato ni ag odd o jyst y pedwar o ni'n gwely fatha t'o' fatha jyst teulu mewn gwely. Siŵr 'di hynna 'di bit newn ni gofio 'fyd 'de? Ia. Pawb efo'i gilydd. Ia. Ie. Yn rhannu preswyl fatha sa pobol deg mil o nw. O's 'na fwy o gadjets dwi 'di methu fatha Yym y rocket sydd yn boblogaidd dwi'n clwad lot amdan y rocket ar y funud. O. Mae'n fatha ryw gadget bach ti'n roid ar yr pram yym i helpu iddyn n'w napio so ti'n gallu roi n'w yn y pram ond wedyn mae o'n ysgwyd y pram chydig bach. Oce. So mae o'n rhyddhau chdi i fyny i gallu...
Gathon ni mam a mam a rŵ. ...neud jopsys o gwmpas y tŷ.
Ti 'di ca'l mam a rŵ?
Yym yy t- fatha cadar 'di hwnna... Ie cadar ar braich a mae o'n mynd rownd neu... Ie. ...neu lawr yn dibynnu ar be' ma'r babi isio a odd o'n grêt efo'r cynta a wedyn efo'r ail ar ôl yn gweithio. Ie. So ie. Petha fel 'a 'fyd dwi'm isio cofio efo rei petha ma' ma' petha'n gellu bod yn ddrud ond

hefo fi am gwsg ac am blant a a hefyd jyst so't o' roid y byd yn ei le am fod y' rieni yym mae o'n sioc i'r system a i fi y cwsg odd y peth fwya nath newid 'ym mywyd i ond mae o'n gwella dydi? Dyna 'di'r sgwrs 'ma 'de mae o'n gwella ma'n... Ie. ...ma'n haws. Ti'n dod i arfer efo fo. Ti'n dod i arfer efo fo.